yi ri kona ya va rhuma yi ri fambani mi ya n'wi khoma a ta haleno i ahaziya loyi loko va ya laha a ku ri na eliya kasi va endle xihoxo va ya aka munhu wo khongela va ya aka munhu loyi a nga tala xikhongelo se hosi leyi yi rhuma ndhuna yi ri na tinhenha ta 50 maswito a ku nga rhumiwangi vanhu njhe a ku rhumiwi ndhuna ya matimba na tinhenha ta 50 ayayayayaya se loko va famba va fika va n'wi kuma eliya ve ri hosi ya ku vitana rhelela haleno u ta a ku hakunene loko ni ri nandza wa xikwembu i xikhongelo phela o khongela loko ni ri nandza wa xikwembu ntilo a wu ni wu hisa wena ndhuna wu hisa na tinhenha ta 50 leri ntini wu na vantshwa hinkwavo se hayayayayaya loko mi ba mavoko mi ta ni nyanyisa loko va wun'wana u boheka ku swa ba va swi vonile vanhu vo tala se ku ripotiwa hi ku a va ha vuyangi vanhu lavaya va ku va fini va tshwi hi ntilo kutani hosi yi rhumela ndhuna yin'wana na ku tshemba na pfumela ku ndhuna leyi yi na matimba ku tlula ndhuna leyi yo sungula na tinhenha tin'wana ta 50 ku tiya tiya n'wi vitana na ku n'wi khoma va vuya na yena yena u one loko va fika va ku hosi ya ku vitana hi tele ku ta ku khoma u ya le hosi yi nga kona a tlhela a vula xikhongelo lexiya hi ku kongoma a ku loko ni ri nandza wa xikwembu hakunene a ku ni ntilo hi le matilweni wu ku hisa wena ndhuna wu hisa na malandza ma wena ni ri ntilo hi xikhongelo wu na ayayayaya ami wu wa na xikhongelo n'wini wu na wu hisa ndhuna na tinene Hey. se mhaka leyi yi ya ya fika ka hosi ku heyi na lava se va file ndhuna na tinhena swi vula ku 102 wa vanhu se va fambile seni hi munhu wun'we loyi a nga tala xikhongelo a hi ngo leswi xikhongelo xi endlaka swona se loko swi ya fika aka hosi va ku vanhu lavaya va tshwini na vona ku rhumiwa ndhuna yin'wana ayayaya leyi ndhuna a yi ri na matimba ku tlula na tindhuna leti ya timbirhi ku rhumiwa na tinhenha tin'wani ta 50 loko mi va katsa n'wina mi tiva ku metse se va ta va va ri vangani vanhu lava mm. se va rhumiwa ku famba mi ya n'wi vitana a ta haleno na ku tshemba na ku pfumela ku hosi yi yimini ku heyi ndhuna yo sungula yi tsandzekile ndhuna ya vumbirhi yi tsandzekile leya vunharhu ni ku tshembini vuya na yena la a swi nga tsandzi loko yi twa na mikosi ya lava van'wana yi nyanya ku kwata kutani ndhuna yi pfumela yi ku hi swona loko yi fika ndhuna leyi emahlweni ka eliya yi ku hosi kumbe nandza wa xikwembu hayi mina ni swi vonile hi ku ndhuna yo sungula yi fini na malandzi ndhuna ya vumbirhi yi fini na malandzi se ni kombela ku mina na malandza lama mina u hi twela vusiwana se ndhuna leyi yi ri yi vulavula hi ku khisama yi byela na malandza lama 50 ku a hi khinsambeni hi kombela ku rivaleriwa hi ku hi ta hela hinkwerhu ndhawu leyiwani mhaka leyi ni yi tisaka hi nge sa hi ya khongela hileswaku leswi xikhongelo xi endlaka swona ndhuna yo sungula va yi rhumerile lembe leri yi tsandzekile ndhuna ya vumbirhi a va yi rhumelini vuton'wini bya n'wina yi tsandzekile halleluya ni tela ku ta tiyisa la kerekeni leyi ku ndhuna ya vunharhu ya khisama yi yimisa mavoko halleluya enka na yi twa ndhuna leyi ku kereke a yi hi mahlweni timempara ta humelela mfundhisi va humelela kereke ya tlakuka mimoya ya ponisiwa swa kahle swa endleka ndhuna leyi ku hina hayi a hi teni ku lwa kutani hosi xikwembu xi ku aka eliya ayayayayayayaya rhelela u famba na yena a nge ku endli nchumu u ya u ya fika le ka hosi hakunene a famba eliya a ya a ya fika loko a fika a tlhela a fika a vula hungu reriya ku hi ku hi u ya u lava ku ya vutisa mahungu le ka swikwembu swa le ekroni hosi xikwembu xi vula xi tiyisini xi ri u nge hanyi u ya aku feni ene yi ri hakunene hosi leyi yi fa tiko ri nyanya ku hlonipha eliya mani ku eka n'wina va ta nyanya ku mi hlonipha leswi xikhongelo xi endlaka swona songasongani mfundhisi maxava xikhongelo loko xi mi kuma mi ri ku vabyeni mahola ayayayaya leswi xikhongelo xi endlaku swona xa swi kota ku n'wanuna a famba malembe loko a vuyavuya mi akela yindlu yin'wana yikulukumba ya matimba ayayaya leswi xikhongelo xi endlaku swona hi famba swin'we va ka hina na xikhongelo xi na matimba xikhongelo xa pfula tindlela xa pfula timbati xikhongelo xa endla ku na lava a va nga mi hlamuli va sungula ku mi hlamula halleluya xikhongelo xa yendla ku lava a va nga ndhawuti endyangwini wa n'wina va sungula ku ndawuta ni vona va lala va n'wina va khisama va kombela ku rivaleriwa aka n'wina na vana va n'wina hayayayaya ni va vona va famba hi matsolo va ku sori mhani ximanimani sori papa ximanimani sori kokwane xiwana heyi va ta kombela ku rivaleriwa va ku hi tweli vusiwana na hina a hi lavi ku fa ku fana na ndhuna yo sungula na ndhuna ya vumbirhi ha khisama vusiwana bya khisama ku feyila swa khisama ku tsandeka swa khisama switlhavi swa khisama hi vito ra yesu leswi xikhongelo xi endlaka swona xikhongelo hi nga ha tshama hi yimiseni sweswo wa tiva fridge yi nga duma na xigubu xa mati nkarhi wo leha mara xikhongelo xi ta endla ku siku mi nga ta pfula fridge mi nghenisa voko frijini mi ta huma na leswi mi swi lavaka mi nga langutisanga leswi xikhongelo xi endlaka swona va ku tshembisini va ku va lava ku ku teka va ku tshika moyeni xikwembu xi ta ku hlanganisa na munhu loyi a nga ta ku catisa a tlhela a ya ku xavela yindlu pulukwana ayayayaya leswi xikhongelo xi endlaku swona a xi fiki xi nga endli nchumu loko xi fika xi endla swin'wana problem ya hina vazalwana ha ti limita ha ti rhoba xikhongelo xi na matimba xikhongelo xi na matimba hi lava ku ya khongela sweswi hi lava ku ntilo wu na makaya ma hina a wu hisi tindhuna na malandza ma tona hi famba swin'we kereke ya hosi hi ri ntilo wa xikwembu wana our god is a consuming fire i ntilo lowu dyaka xikwembu xa hina ku na swin'wana laha kaya swi lava ntilo kwaleyo joni mi nga kona aka malamulele ne le ka mphambo tindhawu hinkwato hi ri ku laveka ndzilo ku laveka ndzilo a yi ngo wa pfurha ndzilo a yi ngo wa pfurha ndzilo ku ri ha mechisi xikwembu xi endla ku ndilo wu na ayi wana ndilo wana ndilo a wu hisi na tiprobleme a wu hisi swiyimo

laha ya xikolweni la vana va wena va dyondzaka kona ku laveka ndzilo ra va va va va va seketereve leswi xikhongelo xi endlaka swona makataranda ra vase a hi huweleleni ntirho ku na leswi mi lavaka ku swi tshwa xikhongelo xi na matimba rabasenderebesere ndilo wa wena xikwembu xa matimba a wuni wu hisa mavabyi lama nga tata tiko wu hisa swiyimo leswi nga kona wu hisa matimba ya lowo biha o oh, loyi a endlaka ku vanhu va nga naveli ku endla ntirho wa wena hi huwelela ntilo hi vana va wena ha ku tshemba xikwembu a nga kona la fanaka na wena